Rfed taseddarit-ik akked tzibbak. Ekker ad iyi-tselkeḍ. Ddem amezrag akked ujenwi ɣer wid yettqehhiren. Ini i terwiḥt-iw, d nekk i d leslak-im. Ad nneḥcamen, ad ttubehdlen wid yebɣan lmut. Ad rewlen si lḥecma wid yettmennin nnger, ad teḍru yid-sen am walim yettawi waḍu. Lmelk n Umeɣlal ad ten-iqecceɛ, abrid-nsen ad iṭṭullem. ad iccef lmelk n umeɣlal ad ten-itbeɛ bla ssebba ɣazen-iyi tesraft deg ubrid bla ssebba ndin-iyi ticerket iwakken ad awin leɛmer-iw Nher iɣef ur bnin ad iɣli fell-asen. Ad ɣlin di tesrafin-nni yeɣazen. Ad uqan di tcerktin-nni yendin. Tarwiḥt-iw Tefraḥ s Umeɣlal, tefraḥ s leslak-is. Iɣsan-iw merra qqaren, ay Ameɣlal, anwa i yellan am kečč? Kečč i d-issukesen ameɣbun seg win i t-irnan, kečč i d-ittselliken ameɣbun d igellil seg win i ten-ittɛerrin wid yettcehiden s ẓẓur kkren-d asteqsayen-iyi-d ɣef wayen ur ẓriɣ ttarran-iyi-d ccar deg umekkan n lxir sseḥzanen tarwiḥt-iw nekk yettrusun tacekkart Mi ara yaḍnen s teḥzaneɣ tarwiḥt-iw, s tuẓamin i ttuẓumeɣ, s tẓallit ttẓallaɣ fell-asen rennuɣ. Ẓuɣureɣ iman-iw am wakken d arfiq-iw. Neɣ d gma i kniɣ si leḥzen am win iwumi i temmut yemma-s. Akken ma llan ferḥen mi ara ɣliɣ, ttnejmaɛen fell-i, ttemcawaren ay ixedmen ccer. Nekk ur d-rriɣ s lexbar, acemiten deg-i rennun. At sin wudmawen, wid yettmesxiren, zzin-iyi-d, qerrcen tuɣmas fell-i. Ay Ameɣlal, amek i tqebleḍ ad twaliḍ annect-agi? Ḥader tarwiḥt-iw si tesrafin-nsen, tudert-iw seg yizmawen, ad k-ḥemdeɣ deg ugraw ameqqran. Ad k-cekreɣ gar waṭas n lɣaci Awer farḥen wid ikerhen di lbaṭel Awer xeẓren deg-i yeɛdawen-iw s yir tamuɣli Ur heddren ara ɣef lehna Ttmeslayen s lexdaɛ ɣef lɣaci imhenniyen n tmurt tteldin imawen-nsen fell-i qqaren ha ha anwa la teswalmen ay ameɣlal twalaḍ ur tsusum ara ay illu-yiw ur beɛd ara fell-i aki Kker, ay Illu-yiw, a Sidi, iwakken ad tbegneḍ lḥeqq-iw, ad tennaɣeḍ fell-i. Ay Ameɣlal, ay Illu-yiw, beggen-d lḥeqq-iw. Akken yella lḥeqq-ik, awer ḍeṣṣen fell-i, awer inin deg wulawen-nsen, Ah, newweḍ ar lmerɣub-nneɣ, awer inin, Nessebleɛ-it. ad nneḥcamen ad ittubehdlen wid iferḥen s twaɣit-iw lɛar akked ddel ad d-ɣlin ɣef wid issemɣaren iman-nsen fell-i ad ferḥen ad nnecraḥen wid yeẓran sɛiɣ lḥeqq ad qqaren dayem ad ittubarek umeɣlal i yebɣan lehna i uqeddac-is imiw ad d-iḥku ɣef lḥeqq-ik ad k-ittḥemmid mkul ass amin amin amin